for this body matter today they tell us about all the drugs that you can get very easily effective drugs drugs for different occasion whether you get headache whether you dey purge mm. whether you get pain whether you dey need to do antibiotics or whatnot whether you need vitamins and whatnot but the problem na say some of us wey we don know the thing say e dey work once we come continue to dey use am

They tell you say I get body pain, I get body pain, but people don't even know say diclofenac. If you abuse them, if it give you problem for your life, maybe say you go they blame your village people. Really? Example of the problem. So I go talk some drugs. One um, problem now. Say if it give you ulcer, if you eh. make you they bleed inside, uh, if you spoil your kidney, if it give you problem with your heart, that one na uh, diclofenac own. wow i use diclofenac that year o e say when i get toothache well well. the thing be say yes the drug dey good but people dey abuse am. too much. dey abuse am so if you dey among the people dey abuse uh, medications open your ear so mm. diclofenac fit give you that problem another one again na ibuprofen still on the matter with body pain e fit still give you bleeding give you ulcer spoil your kidney give you heart problem ibuprofen yes i dey use that one too doctor calm down na ah i dey talk say people dey use am we dey prescribe am but some dey abuse am that is the word ah wetin abuse oh another one wey fit shock you now na vitamin c yeah some people dey abuse vitamin c anyhow you no know say vitamin c fit cause you kidney stone hmm yes vitamin c fit increase your risk of you to collect kidney stone. ogbon. and if you collect kidney stone or you don see person wey get kidney stone before ask am oh. ask am how e dey be hmm. person go make you understand so vitamin c fit increase your risk of you uh, getting kidney stone so if you dey drink vitamin c anyhow anyhow anyhow you like uh, i beg you give your body a break mm. give your body a break then another drug again wey people dey abuse well well ah dey too plenty uh, bicham hey, dog, all the drugs wey i dey use so. calm down na i ready today uh, bicham go hear bicham and pick loss any small thing wey do you i need ampiclos any small thing wey do you and, and give me antibiotics and wetin dey make this matter dey very very surprising eh You go hear ladies go talk say ah I treat infection e no dey go e no dey go how you go take go when all your body don sabi e all don the know the way. antibiotics na so their you customer. so you don get resistance every medicine every antibiotics you don put am inside your mouth you fit collect resistance so any small thing I treat infection last month I treat infection every time you dey treat infection my dear eh you don put yourself for one chance Another medicine wey people dey abuse again well well, okay this one na na ladies now na postinor. Ewo doctor this this table wey you wan shake. Eh make we just scatter the table once now we go we go create another one. You know once upon a time uh, when people were the word, uh, you know this was something that see eh. whether you do or you not do you go just take am just in case make e no be like say something just because they tell us say eh, eh if you follow up with man but now you go fit dey for like one week inside body that, no the, no. The thing is that we no talk say drugs bad o Eh. na the abuse the misuse of these medications okay so many ladies don get problem with their period because of the postinol wey dem dey abuse no be lie that time my period dey skip i know somebody wey tell me say in a month if you take like make i no try talk too much if you take more than ten postinol in a month ah

and all the mixing of the body pain oh. dey knack your oh. liver dey knack your kidney. dey scatter your engine for next your body. thing you go hear say my leg dey swell up eye dey swell up problem oh. dialysis. do you understand so all these things dey na make we dey come shout you know, you know say before before eh, doctors no too dey talk but right now eh, we wan come let people know tetracycline most especially woman wey get belle you see eh for our our society everybody na doctor hmm. everybody know everything about medicine. because e work for you you come prescribe for the other eh, person. come carry now drink no no see as you dey drink that recycling e go affect your pikin for belle e go ah. affect the pikin bone e go affect the pikin teeth wey be say when the pikin come dey grow up the teeth go colour you don see people wey get coloured teeth. i eh? think say na natural. people wey get coloured teeth um, one case be say when the woman get belle some of these women dey take tetracycline and some other of the brother and sister of that medication or when the pikin small they dey give am that medicine and they no know say e dey bad then another one before we go to the phone line sharp sharp na flagyl everybody dey take flagyl any small thing flagyl I dey flagyl purge. flagyl flagyl flagyl i dey purge you no know whether the cause of your purging na inflammatory bowel syndrome whether the cause of your purging na osmotic You no know every little thing as you just purge give me flagyl give me yellow capsule very very bad very bad very bad una don hear am o in fact one of our sisters sef from obodoyibo for united states say ha good morning doctor here for america eh make i tell you eh this thing so most of the drug for here they contain that thing that they call aceto uh, acetaminophen acetaminophen that's uh -huh. paracetamol yeah. that na paracetamol yeah. especially the pain reliever ones yeah. and say that thing alone dey constitute nuisance when e come to kidney so they dey even dey gauge am for the table prescribe paracetamol yes, for here they dey gauge am correct so why we no dey gauge our own for here. Uh, that answer you, you get people wey wey the question fit them no be people like me na im get that question ah. e get people wey suppose to answer that one okay uh, if you get question sha when you wan ask doctor if you get observation uh, if you get testimony yes we like testifiers too yes when we say you don take a a drug and you no know say that drug na be the problem your leg swell up e almost poof you e almost knack you akpako mm. until you come understand say oh but e be like say i need to change my ways please come to the uh, uh, cathedral of body matter and come and testify to wetin doctor dey talk and how e take make sense for you or not. doctor friend good morning. Uh, good morning. Yes. like uh, eh, wetin you dey talk na like for like two years now i no dey sleep well so the come dey i come say i go hospital they dey give me sleeping pill. Mm. you know say the thing no come dey work for me again so i don't know what to do. chai chai chai sorry. eh, and and well i no believe say maybe your your doctor go give you sleeping pills for a very long time. supposed to be because, short term because na short term go give you sleeping pills take am few days but sometimes some people oh, because say you work that beginning beginning they come dey take am the more they take am the more they take am the more very soon e no go work again for your body. so the best advice right now be say you go leave the medicine o oh, because if you continue as you dey enter old age sleep go run leave you your eyes oh. go dey oh. open without taking the medication age, oh. yeah so you go just dey open One eye dey look suppose dey crash dey rest so na small small. maybe na dey make some of our daddy and mummy need dey quick dey sleep because they don take too much medicine when they small. all of them get sleeping medicine for house now any small thing i no dey sleep give me medicine make i drink. if you see the and amount of drugs. as you dey drink am your body dey get dependent on am dey get dependent one day

we talk say people wey dey use am for too long hope you know even water e get as you go drink water too much you go enter one chance water fit give you problem wetin we dey call water intoxication does that mean that water is now bad make you no drink water again i no talk so na so paras um, vitamin c be yes people take vitamin c oh i want to look fresh i like my immune system and the rest and the rest but if you take am too much we don find out say e dey cause kidney stone

we dey pray and we dey beg make you know make people no dey we no get resistance it's a very va- very powerful antibiotic and any small thing wey do people they don go take uh, no be augmentin lie you i and join most of this catarrh most of this this thing sneezing na virus dey cause am no be bacteria so if you take all the antibiotics for the world e no dey work the virus your body go deal with am later e go go but any small thing augmentin augmentin Shey we know say resistance of most antibiotics dey around o and if you get resistance you go pay money well well to buy the most expensive antibiotics so I beg you if you no get need of antibiotics no touch am. no touch am o as e dey so this one come to you say abeg o doctor good morning me wey dey always dey take folic acid and vitamin b complex in fact na my everyday drug ogechi for kotu wetin i go do. ogechi um yes very good number one if you dey prepare to get belle very wonderful but aunty if you no get any problem you no get problem with your blood volume your blood piece your pcv dey normal you no dey anemic you no dey pale eh eh leave am alone take your fruits e go help you. okay this one come say abi how many times i suppose to take postinor for a month because me i dey take am like say i dey chop food o my sister eh doctor ask me. Mm, I, I I no wan do that

keep the code away. that discussion we take it to social media. mo carry go social we'll media social okay media. for those of na one na mental health you fit maybe take post you know and all those kind eh, anti-belle drug into make una go for inside eh, dr fredo star his social media for instagram and eh, tiktok una go see am there mm. this one say my own na say this augmented drug eh, mm. e show me o oh, i get am sharp sharp due to uh, body weight. Mm. Uh, this show, show me i get am wait wait wait i get to drop am sharp sharp because cause dey make me dey fat. Uh, no no no be augmentin e get one medicine wey ladies dey take say i wan add weight i wan add weight if you wan add weight. drop am in twenty seconds. they go say they dey call am steroid corticosteroid mawu mawu if you take mawu mawu problem dey o abeg you if e if e scatter your life pass all the whole medicine wey i don talk since. jesu vie. yeah. okay